chi bai vek ule voi ni som panga january sang ni som hi pani ni a tuna hian in khaw haia kan kal dawn mek a january ni riat kar hmasa in rin ni khan in kan thian nu desi lalnun sangi sang ni so sang ni pakua mizo idol top five chuanin ah SLE natna vangin chatuan ram min pansan a ral turin a thian te leh ah zona chhungkua te kan kal dawn a ni a tihianin umm purin zau a mizo idol judge ah kan puipa ni bawk kha hi kan sawm phei anga tihian a hnung lamah an thian te nen. kan kal dawn a ni khawhai hi kilometer za zahnih dawn a ni a ni leng tlan a ni hmel hle a tun laiah kawng te a that lo vangin a tlan chak theih lova ka bulah hian puma hmun a thu bawk a hnung lamah sawn desi te ah hun ah desi te batch ami idol rawlpui leh uma awmi.

Ka dawn thin a, ka chen na hmun tur khi. Hualngo hmun panin kan tlan chhuak a, Hualngo ah Pu Zavan min lo nghak a, a hovin ti hian kan kal ta a. Kawng lakah eng eng emaw te sawiin Mizo Idol an nih hun lai te, aa. Mizo Idol-a Desi te tel hun lai te leh Rohluahpui ten an hun laia thil nuihzat thlak tak tak leh lawmawm tak tak an tawn te kan ngaithla a, kan hlim tlang chho viau va. A open air vel an buatsaih nasat kha kan eng lo ngai le an organising chairman khan Purim Zama son of Saiha Taitling ka pe e tikhan TV ah tikhan a rawn hmuai ve. Khati hun laia Mizo Idol hripui an tleh tak tak phei kha chu Mizo Idol tur ah khan in nuihzat thlak tak tak hnute lo in deh sak. tum ngar ngar mai a awm te pawh kha thil a awm ve a chung te chu sawi in kal kawng ah kan hlim chho hle a muifang ah kan zung vel dawn mek a ni.

Print turin zing a la hma deuh avangin dawr inhawng mumal a la awm lo va, chutih rualin serchhip lama kan thian ten min lo print sak a, chumi lam tur chuan serchhip ah kan kal pawi lawk a, thingpui te in in ti hian khawhai lam kan pan leh nghal dawn a ni.

Tunah hianin khawlai lung kan pel tawh a, tlai lei let phei zau laiah hian kan chawl lawk a ni, kawng a dir khawp mai. Lei let a lo awm a, tuikhuah te nen te khuan. nawm hmel khawp mai leilet zau tak chu ni lova tluang takin kan tlan zel a tlai lam dar sarih vel bawrah. Khawhai kan tlan lut a, khua a that loh avanga kal kawng duh thusama a that loh avangin kan tlan chak hlei thei lo va, kawng a nal em em mai a, chumi a nih avang chuanin kan tum hunah kan thleng thei lo niin kan inhria a. Dar sarihah khua kan lut a, min lo hmuak a, kan thlen in kan arvi turah lut hmasahin, Chuta tang chuan desi te in kan pan phei a. Khawhai khuaa Covid 19 in a pui thaw in hrikai an pung leh se hle mai a. Chumi a ni avang chuan in keini pawh kan kal hmuh hi fim khur tak in mi pawh hriat tir em em lo in a ruk a ral ang reng deuh a kal kan ni a. Van neih thlak tak mai in desi te awmna lam pang khawhai south lam ah hi chuan in Thianzar ah tunah hian in Covid 19 vei an lo awm ve lo va. Chuti chung chung chuan mi te tana harsatna leh mi te tana. buaina thlentu kan nih palh kan hlau avangin a ruk a ral deuh a kal kan ni na chungin tihian keini tehlul kal min lo ngaih nain a ruk a ral a kal pawh a sawi theih tawh lova kan inchibai lawp lawp a khawhai khawtlang te desi an ngaihhlutna ah leh desi i thiante kan nihna laia min lo ngaihlu thiam hi a ropui kan tiin khawtlang entawn tlak tak an ni tih a chiang khawp mai. Khua thim deuh tawh vangin duangin a lang chiang lo a ni maithei a, an inchhung khatin khawtlang hruaitu te nen min lo hmuak a, khual tha thlenin min lo thleng a ni. Zanriah tui hnai tak min lo buatsaih te chu kan kil ho va, chumi hnuah chuan inkawm khawmna te neiin hlim takin hun kan hmang ho va. Mittui nen min lo hmuak dawn emaw kan tih laia hmel hlim tak pua min lo hmuak thei kha Desi'n chhungte leh khawtlangte an fakawm tak zet zet a ni.

degree degree sawm vel in ka hria chin a ka en hnu ber han aa vawt mahse a boruak hi nuam a ni tawp mai fresh boruak thianghlim tak tak thing leh mau ramngaw an khaw chhungah hianin aw tui a lo luang a hei kawr satliam leh kawr chhia mi kan ka ti a lo ni lo nasa mek an zui a. In mai te pawh chak awm khawp chutiang khawp chuan in khaw chhungah hian luang tlang bawk a khawhai hianin tunhnai kha din thim thin tih movie an mahni khaw lo an mahni khaw chanchin true story beh chhanin. Film an siam a, film siam te hi tun laiah harsa em em a professional an ni a ka ti khan hlawh pe in thla thla te an kem thin hi an ni chuan ti khan in aw tlang tan ti in film tha tak mai ah ro putling tak te paw'n sual chhuak a ni chu vang chuan khawhai hi khawtlang en tawn tlat tak an ni tih hi keini ah pawn kan han hre chho ve zel a ni a. Chi bai vak le a vawiin hi ni sawm paruk pathian ni zing a ni a kan thlen in kan thlen kan thlenna home stay atang in kan tho va thingpui te kan han infel ang a chuan desi thlan desi thlan kan tawh dawn leh chu ni zingah hian in ahh hei kan han tho fel mek a zingdariat a ni a chuan--

Kan ti ve tel lovin Krista Isua Hi zan te in mutna ah te harsatna te in tawk em? Helicopter kan nei ve lo. Helicopter awm ve lo mi. Helicopter. Tar lampang tawh leh Helicopter oil tun tha lo Thlawk chhuak ka nghak a Oil tha tun An rin ang lo khawp mai A ni bawk a ni A rawn tla keh mai ang dih lo awm thin khawp mai ka nen.

Kan hmuh ang hian khawhai thlan mual hi khua tanga hnai te mai a ni a, hmun rem tak field bul mai a awm a ni. Desi i hi khawhai khawtlang ten an ngai nain an ngai ropui thiam em em a, a vui ni ah pawh mi bik vuia an vui tlem tete zing a mi. Thlanmual tha tak thlan sakin ti hian zau takin a tan hmun an zuah sak a, an khawtlang tihming thatu Desi Lalnunsangi chunga khawhai khawtlang tena an sawngbawl danah hianin a ropui kan ti tak zet zet a, khawhen tawntlak, khawhin chawimawi thiam an nihzia a lang a, roreltu.

A ruang ni a champha kar khatna a ni a, a nu leh pa a then rual tha te leh keini ten a thlan kan han pawh a ni a, an lung a leng thar em em mai a, insum zawh har pawh an ti a, an mittui a tla a ni. Hlim takin min lo chhawn mah se la tukin zingah hi chuan lunglen a zual a, amah an ngaihna mai piah lamah a chunga khawtlang tena that an chhuahna te, thlanmual hmun that tak mai an pekna ah te an lawm avangin an mittui te pawh a luang bawk a ni. Keini pawn Decile-a nunsangi kan ngaih a zual em em mai a.

Tuna kan hmuh lai hi Khawhai Middle School a ni a, he hmunah hian Desi hianin a zirlaite a zir a, a pa Pu Tlanana min hrilh angin helai hmunah hian ka fanu hianin hlim takin lehkha a zir ve thin a, helai hi computer room a ni a, hetlaite hi a hmang nasa ber pawl an ni thin, chuvang chuanin ka tan chuanin helai han thlen thlak pawh hi ka chak hlawl lo a ni a tih angin.

Desi thlahna khan kan zuk kal ta kha ti khan ih khawtlang khanin hmun tha lutuk tak mai an lo pe a zau takin an la zawh awl sak bawk a ni a a tha lai ber khawhai tlan mual ah chuan in a tha lai ber a ni hial ang tih theih tur an lo pe a kha kha han han sawi ve reng reng deuh a ropui in tih em desi hianin heti tak mai a an khawtlang in a an chawi mawi te hi keini te chu a thian te kan nih na lai ah a phu em a phu kan ti em tih te pawh khan han sawi mai mai teng u. Kan ti duh a, a chhan chu kawng leh lamah desi keimah khan an tan ang e. Desi te pawh Mizo idol ah an tel a nih, an tel a ti khan khawhai khua an ti hming tha. Tih dawn chuanin ti hming tha te pawh a ni ang a, Mizo idol lampang rilru takah chuanin mahni insit pawh na hlein ka hria. Hetlaiah hetlai tlaiah a lo haw tumin ropui takin an lo aah hmuakin an lo ti ropui tawh a chungin a boral ni kha tih kha ti khawp a an han tih kha aah a thiante atang chuanin ka lo inthlahrung deuh a ka ka ngaihtuahna pakhatah a lo lian a eng nge eng nge i ngaihdan deuh. Nia a inkhawtlang hrim hrim hi kei chu ka hmuh dan ah chuan a pu lo e ka ti na ni lo in a pu lutuk a tikhawp khan an lawm na pawh an sawi mawi tawh a tin amah hi mi zi zawi mi dang lam ani hrim hrim a eng nge mi dang a ang lo a ni chu chu bang khan a dam loh na te pawh ih eng nge vawi na te nei lo a tih eng nge a tawngkam ngaih thlak hreh awm te pahran maw kan hre lo ta a chutiang a khawp a mi dang lam chu a ni a. Chuan tin an khawtlang hi a hrim hrimin an en dawn tlak ka ti a, an khawtlang mipui tena ih hei an chawimawi thiamzia hi khawtlang chang rual tak an ni tih hi a hriat a, a det hi ngawr ngawr piah lamah mi an inchawimawi thiam a, a thih ni thleng a tianga ropui taka an ti te hi an khawtlang te an zahawmin eng nge an en tawn tlak a ni tih kha ka rilru lo awm chu nia. Desi hianin Pathian fakna la a sa ngar ngar a. Ahh Pathian hian in a chawimawi nasa i ti em? Chu chu Pathiana rin tlat vang leh Pathian lam lo chung chung pawha a theih ang tawk a Bible a chhiar chhuah te khang a tawng tan te rah kha niin ka hria a ma mihring khan a ri eh a zir ve hrim hrim a tin khawvang chuan khawtlangpui lung ngaipui maw a tin a thlan chung changah khanin. Chhung tuna an sawi dan khan helai hi a hmun tha lai ber min pe a, chu pawh midang an nen ve tawh loh na tur rawng zau takin ti hian midang an inrawlh loh na tur in an tia zau takin ti khan an siam chap a, an ti ropui an khawtlang pawh ih mizo inchawi mawi theih na sang ber induhsak na sang ber an ti a, a lawm pawh a awm tawh chu. Khawhai khua te hi an fak awm tih piah lam an ni a. Hei keini te pawh tunah kan han kal a official a kal pawh kan ni lova a nihna takah chuan ah mit ṭhin te an kal kan ni ve mai a chuti chung chung chuanin tunlai hripui len lai te nih vangin ah kan fimkhur a ah kan kal leh incheh piah lutuk pawh kan duh lo nat chungin keini te pawh mi tak tak thlenin min lo thleng a hetiang min lo ngai hlu em em thiam a. Heng te ringawt pawh hi khawhai hi khaw nuam tak mai leh a mahni mahni khaw ti hming thattu te chawimawina chang hria khaw entawn tlak tak an ni a an ni tih hi a chiang a chianzia hi mit ngeiin kan han hmu ni Tesi te inah chawi turin kan phei dawn chiah a hei tunah hianin a nu leh a pa Pu Tlana te nen kan phei ni a. zingah thlan kan zuk kal a kan han tap deuh bawrh bawrh bawk a hma thiang vek a leng vek a hma rawh chu hei pu tlanah fak awm ka ti khawp mai a kan sawi ve duh chu kan thlen tir atangin hmel hlim takin min lo dawng sawng a. Kan hmuh tum ang ngai leh kan beisei angai pawn keimahni te pawh kan hlim. Kha desi kha pu tlan thlan kha an pet tha khawp mai ropui kan ti khawp mai a. Laiah khanin engtin nge khawtlang te chungah te hianin. engemaw ka hnih khat i sawi tawh tho na chungin min sawi in titi mai mai teh ang. Aw ni e, khawtlang te chungah hian an lawm tak meuh meuh a, a lawm thu sawi dan pawh hi ka thiam lo i enge idol la tel tel tir atanga vawiin i a hnuk a tawp thleng mai hian, ah khawtlang min lo hmaizia te eh kohhran ten ah min lo dawn sawn dan te khawtlang min lo dawn sawn en zio hrang hrang ten min lo dawn sawn dan ah hian a vawiina tur reng reng hi kan hre lo a ni chute chu a lawmthu sawi pah chuan an sawi a nih chu ni e tin chu bakah chuan-- Aa sawi hmaih miah lo tur i zona chhungkaw chungah hian kan la awm em em mai a, heng kan fanu heti em mai a min lo hmangaihpui a, aa i khawhai thleng thleng mai a in lo kal hi kan lawm a, zona chhungkua zawng zawng te hi vul zel se tih hi ka an duh a ni. Hlawhmawm ekhai kan tih theih a tlem em hi. Aa nia a ropui tak zet a ni khawp khaw hai sawitua khan khaw hai nih a nuam khawp mai dawn hianin a hriat a khawmi nih ve mai te pawh a chak a awm a ti tak mai a khawtlang in lungrual leh inchawimawih thiam khua hi Mizoram khawdangah pawh hian an ni tluk hi an awm bik lovang tih hi a takin kan han hmu a. entawn tlak khawp mai a ah khaw dang te pawn kan entawn zel atan a tha a ni.